An domat gudden Owend am Magasinn. Et geet weider mat eiser Serie vun de Lëtzebuerger am Ausland. Den David Matsche, deen ass geléierten Beruffspompjee an virun zwee an engem hallwe Joer huet hie sech entschloss d'Welt ze bereesen. Elo huet e seng nei Heemecht an Argentinie fonnt, ganz am Süden. Hien huet sech an Patagonien verléift, d'Regioun vun den Extremen. Ganz ënnen um Wupp vu Südamerika. D'Fabienne Zwally war hie bis dohinner besichen. Salut, ech sinn den David an Dir sidd elo hei bei mir zu El Chaltén. El Chaltén läit an der zweetleschter Provënz südlech an Argentinien, ass en Duerf vun 3.000 Awunner an immens bekannt fir den Tourismus an den Alpinismus. Voilà, an ech huelen iech elo mat an ech weisen iech wéi mäin Alldag hei ausgesäit. Voilà. En Duerf um Enn vun der Welt, mat enger Strooss déi eran an eraus féiert. Nëmme 400 Meter iwwert dem Mieresspigel, mee Ausgangspunkt fir op ee vun de bekanntstene Bierger vun der Welt erop ze klammen. De Fitzroy ass 3.405 Meter héich an technesch ee vun deene schwéierste fir d'Alpinisten. Zanter annerhallwem Joer wunnt den David elo hei. Wat mer eben elo maachen ass, dat si Leit, déi gi 4 Deeg an d'Bierger. An mir preparéieren u sech elo d'Mëttegiessen. U sech 4 Deeg trëppelen se ronderëm dee Bierg do, deen heescht Cerro Huemul. An dat ass eng Kéier ganz ronderëm, 68 Kilometer, 4 Deeg, 3 Nueten. Den David schafft fir eng Agence, déi guidéiert Biergtouren ubitt an ass dofir zoustänneg, dass d'Clienten dat richtegt Material a genuch Proviant mat op hir Touren huelen. An engem klenge Restaurant goufe frësch Empanadas preparéiert, traditionell Poschen aus Deeg, gefëllt mat Fleesch a Geméis. Et huet zwou Säiten, dass eebe lo vill ass, dass jiddereen ass beschäftegt, vill schaffen, et ass vill Liewen an am Wanter ganz kleng, familiär, gemittlech, also zwou Facetten an et sinn eebe richteg Extremer vun 110 Prozent op 10 Prozent Beweegung am Duerf an dass dat der mol u sech esou gutt gefält, et ass eng Aart Ofwiesslung. Vun Oktober bis Mëtt Abrëll ass d'Haaptsaison fir den Tourismus. Dann, wann op der Südhallefkugel Fréijoer, Summer an Hierscht ass. An dat mierkt een zu El Chaltén. All Joer komme ronn 250.000 Touriste wärend dem Summer. Et ass ëmmer, ëmmer Trafic, esou wéi si elo mat de Rucksäck. An da fänken se un hir Hosselen ze siche mam Handy, kucken net op d'Strooss. A voilà, et ass zwar net vill Verkéier hei, mee ech mengen, et ass méi geféierlech wéi d'Stad Lëtzebuerg, well hei keng, kee Mënsch oppasst. Mir begleeden den David op de Büro. Aarbecht ass u sech genuch. Do. De Problem ass, Logement ass net genuch do. Dat heescht, Leit sichen u sech eng Aarbecht, wou och Logement matkënnt. An dat ass éischter de Problem. Wann s de elo eng Plaz fir ze liewen hues, fënns de normalerweis schnell eng Aarbecht. Also virun allem mat sproochleche Kenntnisser ass et nach méi einfach, eng Plaz ze fannen. Genau. Mee ech wollt u sech hei am Beräich si fir awer am Kontakt mat de Bierger ze bleiwen, fir ze léieren, mat de Guiden, wann ech deenen nolauschteren, dat hëlleft mir alles fir vläit meng Zukunft. Den David ass flexibel op senger Aarbecht a ka sech säin Dag esou opdeele wéi et fir hie passt. Eenzeg Konditioun, alles muss prett sinn. En Ënnerscheed zum Liewen a Schaffen zu Lëtzebuerg. Bon, ech muss awer soen, am Dezember, Januar hate mer ganz vill, also do war ech ganz vill hei akafe gaangen fir de Büro a voilà. Do war e bësse méi stresseg, mä dat war wierklech just Dezember, Januar. Am November war et méi gemittlech, elo fänkt et erëm u méi, also mir gefält dat. A virun allem muss ech net am Stau stoe fir hei ze kommen, dat ass scho vill wäert. Den zweeten Dag kréien d'Leit al Bréidecher, zwee Stéck. Op den drëtten an de véierten Dag kréien se Kéis an eng Charcuterie. Dat heescht, ech maache elo 400 Gramm Kéis fir den drëtten Dag a 400 Gramm Kéis fir de véierten Dag. Ah, ech vermëssen och dat gutt lëtzebuergescht Brout. Brout hei ass alles esou ewéi méi schwammeg, e bësse méi matscheg, ech weess net. Weider geet et mam Gas fir ze kachen. Franséisch, se gi 4 Deeg, 640 Gramm, Eng Gasfläsch hei huet 230 Gramm, dat heescht, ech deelen dat dann duerch 230, da sidd Der mat 2,8 Fläsche brauche se dann. An da ginn ech hinnen 3 Fläsche mat. Déi hei sinn alleguer voll. Voilà, mee fir sécher ze si kucken ech, ob se voll sinn. An dann ass dat dat, wat bleift. Normalerweis kënne mer Gëtt ëmmer e bëssen zréck, mä ka jo och mol sinn, datt se vläit en Dag schlecht Wieder hunn oder datt ee sech wéi deet oder datt se einfach een Dag méi laang mussen do bleiwen. Dann hu se ëmmer Reserv an dofir geet och e bësse méi Iesse mat, falls eppes geschitt. Hie selwer schléisst sech och mol dacks engem Grupp Un. Meeschtens ass dat da fir Gepäck vun de Clienten matzedroen, ma an engems och fir méi iwwer d'Bierger an den Alpinismus ze léieren, seng nei grouss Passioun. Eng Formatioun an deem Beräich huet hien nämlech op El Chaltén am Oktober 2024 gezunn an aus dräi Méint ass elo schonn iwwert ee Joer ginn. Den David hëlt eis mat op déi Plaz, wou d'Iesse fir dat ganzt Duerf ukënnt.

Muecas barra cereal. Hie weess och, Hei sinn ech, da kann ech mär e bëssen hëllefen. Ech weess jo, si wësse scho, wat ech brauch ongeféier. Si wëssen, ech weess, wou et läit. An voilà, kann ech mär e bëssen, ass eben just, si mussen dat herno alles notéieren an da kréien ech eng Rechnung.

Eng ganz Këscht geholl. Direkt nieft sengem Büro läit dës kleng Kapell, gebaut mat der Ënnerstëtzung vun éisträicheschen Aarbechter an och Materialien aus Éisträich. Si soll dem Toni Egger gedenken, dem berüümten éisträicheschen Alpinist, deen zu El Chaltén ëm d'Liewe komm ass. An och nach haut ass dës Kapell en Zeechen fir all déi Leit, déi et net méi vum Bierg erof gepackt hunn. Well leider ginn et där Accidenter och nach haut. Also et ass ëmmer e mulmegt Gefill. Ech hunn nach net gewunnegt. Ech sinn nach ganz am Ufank vu menger Karriär, esou eng Joer. Mee alles, ech kucken alles sechs Mol elo. Also scho bal ze vill. Mee ech mengen, dat hunn ech och nach e bësse vun de Pompjeeën, ëmmer Nummer sécher, d'Sécherheet éischt, allerhéchst Gebot. An no der Aarbecht, wéi kéint et anescht sinn, geet et eraus an d'Natur. Sou, hei wäre mer da beim Chorizo del Salto, eng ganz beléift Destinatioun, well ganz accessibel ass, ganz einfach an jo, et ass e Waasserfall u sech an dee gi mer elo kucken. Seng Passioun fir d'Bierger, Wanderen a Klammen huet sech eréischt virun e puer Joer entwéckelt, nodeems e Congé sans solde geholl huet an d'Welt bereest huet. Hei kënnst du an een Aarf e bësse méi wäit erausgeet, an dat ass awer scho flott hei. Dat ass scho speziell. Dat ass och ee vun deene gréisste Waasserfäll an der Géigend. Voilà, wat d'Leit, wat en awer esou beléift mécht, ass, dass e ganz accessibel ass. Et si just fënnef Minutte vun der Strooss. Voilà. Sou, hei ass elo den Hotspot, wou dann den normalen Tourist hikënnt. Ech gi mol un e bësse méi verstopptene Wee. Dat hei si sou Plazen, do kënnt ee just si wann een hei lieft, wann een. D'Leit kennt, déi bréngt ee mat an dann duerno huet een da seng Plaz hei. Voilà. En Alldag ëmginn vun der Natur an och gedriwwen dovunner. En Apéro hei gesäit dofir och e bëssen aneschters aus. Sou, da kënne mer elo e Maté drénken. D'argentinesch Nationalgedrénks, géif ech scho bal soen, wat awer normalerweis gedronk gëtt. et an enger Grupp oder kann och alleng drénken, mee et gëtt, dat ass e Gedrénks wat gedeelt gëtt. An dat besteet aus engem Mate, de Becher heescht esou, mat der Bombija, dat ass dann de Sträi Alem, an zwar mä waarmt Waasser an dann hei dranner mäin Yerba Mate, wat u sech dann den Téi ass. Vill Zäit bleift awer net. Den David hëlleft aus am Café vun engem Kolleg. E klengt Duerf, Hand an Hand. Et geet vu Wäschmaschindeelen bis Buttek zesummeschmäissen. 250 Kilometer läit El Chalten vun der nächster grousser Stad an engem Flughafen ewech. E Liewen, ofgeleeë ma verbonne mat der Natur. El Chalten ass e jonkt Duerf an den achtscher Jore gebaut ginn, well ëmmer méi Alpinisten des Bierger wollten erklammen. An elo ass et d'Doheem vum David a vum Azul. D'Koppel hëlt sech dofir moies fréi och mol gären Zäit fir de Sonnenopgang ze genéissen. Do hannen hannert de Wolleken gesäit ee lo déi wäiss Spëtzt, dat ass dann den Cerro Torre, och en bekanntend Zil fir d'Alpinisten. El Chaltén heescht iwwersat nämlech de Bierg dee fëmmt, an haut de Moie fréi gesäit een dat Naturschauspill nees besonnesch gutt. Da wann déi éischt Sonnestralen d'Biergkuliss treffen, huet een d'Impressioun, datt d'Bierger a Flame stinn, an dat mécht et esou besonnesch. Déi éischt Gewaascherei vun dräi Joer, an et war ech just eng Woch hei, an Dat huet mer awer richteg gutt gefall an hunn ëmmer gesot, ech muss nach eng Kéier zréckkommen. Ech wosst awer ni genau wéini an wéi an hunn ech virun am Oktober 24 hei e Cours gemaach vun 3 Méint an jo do dat heescht dat heescht ech war 3 Méint hei am Duerf. Jo 3 Méint ass eng laang Zäit, hunn d'Leit kennegeléiert, hunn ech mech richteg ech hu mech och gutt integréiert a schnell a hu wëlles hm kéinst nach e bësse méi laang bleiwen, e bësse méi laang bleiwen a voilà. Do sinn ech ni esou richteg fortkomm. Voilà, mee et war awer elo ni, datt ech gesot hunn, ech wëll elo genau dohinner. Dat ass éischter esou en, et huet sech esou erginn, voilà. El Chaltén ass d'Wanderhaaptstad vu Patagonien. Et ass ëmginn vu spektakuläre Bierger, Gletscher a Lagunen. An dat Bescht bei der Saach, d'Wanderweeër ginn direkt aus der Stad eraus fort. A grad dat mécht El Chaltén esou besonnesch. D'Natur läit virun der Hausdier an ass ee bis eng Kéier do, brauch ee keen Auto méi. Dat reizt den David esou an dofir bleift en och elo mol nach gären hei. D'Iddi ass elo mol nach op d'mannst zwou Séjourner hei ze bleiwen, also nach zwee Joer. An da kucke mer, wéi et mam Logement ass. Wa mer da vläicht nach ereng Plaz hunn, da bleiwe mer. A wann net, dann geet ech wech aaneschters fir. Mee ech mengen awer, dass et wärt nach am Ufank an Argentinien iergfu bleiwen. Jo, awer och emmer no bei de Bierger. 12.000 Kilometer ewech vu senger aler Heemecht huet den David elo seng nei Heemecht fonnt.